Halo DVC a zohtu nan dihlak lunglawm tein nan kut kan in tlaih hna. Ramchung thawngpang ka rak chim lai. Ralkap nih Myanmar ram uknak a lak hnu February nili zing Mandalay khuachung ah a voi khatnak bik lam chung chuak in minung pukul tluk nih duhlonak an langhter. Ram hruaitu pawl nan tlaihmi hna cung ah kan lungfak i cu bantuk tuahsernak cu kan cohlang kho lo. Cucaah hi bantuk duhlonak langhternak hi kan pehzulh peng lai tiah duhlonak a langhtermi mino hna nih an au. February nikhat ah ralkap nih uknak a lak hnu in tutan hi lam cungah chuak in a voikhatnak bik duhlonak langhternak a si. Duhlonak a langhtermi chungah sibawi cheukhat le Bahkatah singhakchia an i tel. Minit hleinga tluk duhlonak an langhter hnuah duhlonak a langhtermi pawl cu minung an i ṭhen. Cuti minung an i ṭhen lioah khuami cheukhat nih an tlaih hna i duhlonak an langhtermi cu an thlauh hna. Duhlonak a langhtermi chungah minung pali an tlaih hna i a tangmi cu an inn ah tlaih dingin an kawl hna tiah RFA nih a ṭial.
Myanmar ram cu February nili i ni sarih tiang Facebook phih a si lai tiah Myanmar ram pehtlaihnak lei minister zung nih ramchung pehtlaihnak lei rianṭuantu hna cu February nili ah ca a kuat hna. Myanmar ram nih nihin a tonmi buainak kongah thawngpang dik lo, huatnak a chuahter khomi catar le Hmanthlak ti bantuk cu Facebook cahmai ah tampi a um. Cu bantuk nih cun rammi karlak rualremnak a hrawh khawh caah caan karlak chung Facebook kan phihnak hi a si tiah Myanmar ram pehtlaihnak lei minister zung nih ramchung pehtlaihnak lei rianṭuantu hna sin i ca a kuatmi hna cungah aa ṭial. Cucaah February nili thawk in ramchung ah Facebook phih a si cang i February ni sarih tiang phih a si lai tiah Mizzima nih a ṭial.
Ramleng thawngpang ka rak chim lai. February nikhat ah Myanmar ram ralkap nih uknak a lak i ram hruaitu upa tampi an tlaih hna i an erh hna. Thonghnih kum kul November ni riat ah tuahmi Myanmar ram thimnak ah hmanmi mi cazin cu a dik lomi tampi a um i ram chungah duhlonak langhternak tampi a um. Cu bantuk cu rammi karlak ah lungrual lonak a chuahter khotu a si i ralkap nih uknak a lak hi a si. Ralkap nih uknak a lakmi kong he pehtlai in Mizo MZP hruainak ah February ni thum Aizawl Vannapa Hall hmai ah duhlonak an langhter i ralkap nih uknak a lakmi hi fakpi in kan dohkalh. Rammi mee in thimmi cozah sinah uknak pe ṭhan zokzok seh tiah an au. Ramleng um Myanmar rammi nih Myanmar ram uknak ralkap nih a lakmi cu duhlonak an langhter cio i cuti duhlonak a langhtermi chungah Chinmi le Mizo tampi an i tel ve tiah kan theih.
America Washington DC Myanmar Embassy zunghmai ah Myanmar rammi za le sawmnga leng nih Myanmar ram uknak ralkap nih an lakmi cungah duhlonak an langhter. Ralkap nih tlaihmi President U Win Myint le ruahnak petu Aung San Suu Kyi telh in ram hruaitu dangdang nan tlaihmi hna rianrang tein thlah hna u law uknak taktak a ngeitu rammi sinah uknak pe ṭhan u tiah an au. Ram dangdang le hmun dangdang ah a ummi Myanmar rammi kip nih anmah le umnak Myanmar embassy zung hmai cio ah duhlonak an langhter cio. Vawleicung ramlian tampi zong nih Myanmar ram uknak ralkap nih a lakmi cu an dohkalh i rianrang tein uknak a ngeitu sinah pe ṭhan u tiah an aupi cio tiin RFE nih a ṭial. BBC a zohtu a ngaitu nan zate cungah lunglawmhnak tampi kan nei. February thla ninga zan ah kan i tong ṭhan te hna lai.